नमस्कार सिद्धिरस्तु पंजीकृत संस्था द्वारा संचालित मिशन मिथिलाक्षर लिपिक ई पाठशाला में अहाँ सभक स्वागत अछि एखन अपने सब मिथिलाक्षरक तृतीय चरण के अंतर्गत संयुक्ताक्षरक अभ्यास कऽ रहल छी और संयुक्ताक्षरक अभ्यास में अपने सब कवर्ग में क अक्षर के संयुक्ताक्षर देख चुकल छी और आय क वर्ग में ख ख अक्षर से बनल संयुक्ताक्षरक अभ्यास करब एतय कोशिश कयल गेल अछि जे अधिक से अधिक संयुक्ताक्षर अहाँ सबके बताओल जाय जेना कि स्क्रीन पर देख रहल छियै ख आ ख में जहन कोनो अक्षर संयुक्त होइ छै तो केना लिखेतै ओहि पर आधारित किछु शब्द सब सेहो बतायल गेल अछि एतय देखियौ

सामने शब्द जे छै से केना लिखैके छै तऽ सर्वप्रथम देखियौ ख आओर त तऽ ख आओर त के संयुक्ताक्षरके लेल अपना सब सर्वप्रथम की करू ख बना लिअ पहिने एना कऽ ख लिखै छी अपने सब ई ख एना कऽ बना लिअ आ एहिमे जे छै से त जेना लिखै छी अपने सब तऽ नीचाँमे ई त एना कऽ जोड़ि दियौ तऽ ई भऽ गेलै ख आ त ख त पर आधारित शब्द है सख्त ई अहाँ सब लिख सके छी तहिना देखियो ख आ व त ख एना के बना लेलहुँ आ एहिमे जे छै से ई त्रिभुज जकाँ जे छै से ई एना के जोड़ि देलियै आ नीचाँमे बिन्दी दऽ देलियै ई भऽ गेलै ख आ व के संयुक्ताक्षर तहिना देखियो ख आ य के संयुक्ताक्षर तऽ पहिने ख बना लिअ आओर य के लेल ई विशेष आकृति जुड़ै छै एहिमे ई एना के आकृति एना के जोड़ि देलियै तऽ ई भऽ गेलै ख आ य ई भऽ गेल ख आ त ई ख व आ ई ख य के संयुक्ताक्षर इएह पर आधारित शब्द सब सख्त ख्वाब सांख्य ई शब्द सबके सेहो लिखैके अभ्यास करब आगाँ चलू ख आ र के संयुक्ताक्षर ख म के संयुक्ताक्षर और ख स के संयुक्ताक्षर ई तीनू परमे छै से एक एकटाके देखै छियै केना बनतै तऽ सर्वप्रथम देखियौ ख आ र तऽ ख पहिने बना लिअ आ एहिमे ई विशेष आकृति जुड़ै छै ई आकृति जोड़ि दियौ ई प्रायः र के जे लगतै कोनोमे संयुक्ताक्षर तऽ ई आकृति जुड़तै जेना य आ र के लेल एगो विशेष आकृति छै ओ जुड़तै आब देखियौ ई ख म के लेल तऽ पहिने ख के ई हिस्सा बनेलहुँ एहिमे इएह म जोड़ि देलियै एहिपर पूरा डाँहि देलियै बीचमे डाँहि नहि हेतै आब देखियो एकरा एकटा दोसर तरीका से सेहो लिखल जाय छै जे ख के ई हिस्सा लिअ एना क आ एकरे एना क म जकाँ एना क घुमबैत दोसर हिस्सा के आ फेर ऊपर लऽ के चलि जाओ आ ऊपर में डाँड़ दऽ दियौ सटतै नहि ऊपर में लेकिन डाँड़ पूरा हेतै तऽ एहि तरीका से सेहो कतौ कतौ लिखल भेटै छै अपना सबके पहिल जे छै तकरा अनुसरण करबाक है आब आउ ख आ स तऽ ख स के लेल ख के ई हिस्सा बना लेलहुँ आ दंत स एना के ई स बनबै छी अपने सब ई आ ऊपर में डैर द दियो एतहियो ई सटते नहीं ख वाला मुहाना जे छै मुँह से एमे नहीं सटते एक बेर पुनः देख लियो ई ख के हिस्सा बनेलहुँ आ एहिमे ई आकृति एना कऽ दन्तसँ जोड़ि देलियै ठीक छै एहि तरीकासँ जे छै अपने सब ख आ स के संयुक्ताक्षर लिखे छी मिथिलाक्षर में एक बेर एक पुनः देख ले छे देखियो ई एना के बनेलहुँ एक एना के स के बनबैत हिस्सा आ एना के डेढ़ ऊपर में लग गेलहुँ पूरा ऊपर में डेढ़ दऽ देली ई डेढ़ एहिमे ख वाला हिस्सा में नहीं सटती एक हम दू बेर तीन बेर लिख के दिखा दिलों लेकिन तैयो हम कहब जे मूल छवि के अनुसरण करब ई एगो सांकेतिक छै आब देखियो एतऽ सब देखा रहल है ख्रिस्टाब्दी ख्रिस्टाब्दी में श आ ट के संयुक्ताक्षर अहाँ के नहीं बतायल गेल है ब आ द के संयुक्ताक्षर नहीं बतायल गेल है तऽ ताहि दुआरे ई शब्द छोड़ि देबै ई चूँकि पोथीमे पोथीमे एहि दुआरे देल गेल छै जे अ, अधिकसँ अधिक शब्द एहिपर आधारित जी संयुक्ताक्षर पर सेहो अहाँ सबके बता सकी मुदा चूँकि एतऽ हम पहिने एकर संयुक्ताक्षर नहीं बतेने छी तो ओ शब्द के छोड़ देवे जख्म और शख्स अहाँ सब आसानी से लिख सके छी तो आई जे छे से तृतीय चरण के अंतर्गत संयुक्ताक्षर में कवर्ग में ख अक्षर सब बनल और ओहि में जे कोनो अक्षर संयुक्त होय तै पर में अभ्यास केलहुँ ख से बनल संयुक्ताक्षर के अभ्यास केलहुँ मोन लगा के अभ्यास करू आगा कवर्ग में ग से बनल संयुक्ताक्षर के अभ्यास करब जय मिथिला